Avram gblɔ ya evelia nèkpɔ nui tututu videoa ɖe fia tso ameƒeƒle efufafia me ƒe akpa dzi. Nui medi be míakpɔ egbe nye be míaƒe nu ewolia ƒe hehe. Le egɔmesi nam ɖe, nu ewolia ƒe hehe. Videi ta nèle nua he? Tadodzini ta nèle nua he? Ɖe wòhiã kokoko be míhea? Egayea wòdze be míkɔ hea? Eya ta meva mɔ̃ dzi. Video yi nèkpɔ va yi nye ameƒeƒle ƒe videoa. Nu yi medi be magblɔ tso ŋu enye be, ame yiwo va ƒle mía tɔgbewo kɔ dzo, ame yiwo va fi mía tɔgbewoe kɔ dzo ɖe. Nu yi mekpɔ nye be woawoe gatrɔ gbɔ va tsɔ Biblia kɔ va na mí. Le Biblia me ya wona mínya be nu vɔ̃ ɖe mí wɔ. Èle egɔme se ɖe? Ham ƒe viwo ɖe, woawo mínye. Nu vɔ̃ ma míwɔ ɖe, eyae na ta wova ƒle mí kɔ dzo. Nɔvinye, mede be na, medi be nàde susuɔ ɖa. Wò menye nu vɔ̃ wɔla o. Èle egɔme se nam ɖe? Wò menye nu vɔ̃ wɔla o. Ya wò mele nu vɔ̃ viɖe ke dzi o. Mí ameyibɔwo ɖe, edze be míde susu ma ɖa. Mí mele nu vɔ̃ viɖe ke dzi o. Because gbã, leke yɔnɛ? Adai gblɔ be, Ne wònye be Mawu alé yi Viɛ lɔlɔ̃wu, lɔlɔ̃wu, awui haɖe, ame ɖe yi va le viɛwo ble be ne wowɔ nu vɔ̃ ta ɖe, he amiɛ, wòda asi le amiɛ ŋu, wògaʋu na dziƒo na amiɛ, amiɛ va ge ɖe nane me ɖe, ekema me, nyansa mele eŋu o. Ta eya nye akpa gbãtɔ. Akpa evelia, ne wònye be nu vɔ̃ ɖe míwɔ, ya ta wo ƒo fi den Ham viwoe wo nye mía ameyibɔ viwo ɖe, me ɖe kuku na wɔ de ɖa le tame. Ameyibɔ me ɖe kuku de ɖa eʋe ŋutsu de ɖa eʋe nyɔnu le Togo, Ghana, Afrika de ɖa le wo tame. Eya me di be na nya. Wo me nye nuvɔ wɔla aɖeke o. Ma gblɔ nya ɖe ɖe me. Ne ele sɔlime ɖe, ya edzi vi le srɔ̃ maɖe maɖe ƒe megbe la, wo yɔna ɖevia be aha, eh, leke, nuvɔ ƒe vi. Nu leke wo gadzɔ be ne de nyɔnu vɔ ya dzi viwo gale tsitsi na wo be ɖevia nu vɔ wɔla wonye? Efia be nu vɔ vovovo le. Nu vɔ ƒe gbɔgblɔ ɖe tame na amegbetɔ ɖe alo ameyibɔ ɖe. Ɖewo kɔ wokɔ le mía le ɖe ego ɖe me. Ele gɔme se nam ɖe. Be nu vɔ enye fifi la ɖe. Ne le sɔlime de wo be ne da vo wa wa didi we le vodada me alo sɔlime. le sɔlimedɔ me kura woana wòmaganɔ sɔlimetɔwo dome o, wòanɔ xɔ, sɔlimetɔwo ƒe megbe ne eva sɔlime. Manɔ titina na sɔlime o, ao, efia be wo, wo, ede megbe le sɔlime. Ede megbe le xɔse. Woadidi wɔe. Èle egɔme se nam ɖe? Ya mele biabia se be ɖe èdzi ɖevi, ɖevia ɖe menya vɔ menya nyuie o, ya ɖevia ku ayi ɖe nyɔ, dzomavɔ me alo ayi ɖe Mawu gbɔ. Biabia ma, wò ŋutɔ di ŋuɖoɖo ne nàna ɖokuiwò ŋuɖoɖo. Nyemenya lé mado ŋu o. Ɖevi menya Mawu o, menya Moslem o, menya Busam o. Ne ɖevi ma ku ɖe, ayi ɖe Mawu gbɔ alo ayi ɖe Abusam gbɔ? Ta wònye be ɖevi ma nuvɔ̃ vi wònye. Mía tɔwoe. Mina míʋu míaƒe susu me. Míaƒe susu me ƒe ʋuʋu ɖee, yata meva mɔ dzi. Yata manɔ nya aɖewo gblɔ. Yovowo ɖe, wodo kɔ siaa mí. egbe ma ya manɔ dodo ma nɔ gblɔ ɖaa be agbalẽawo ŋlɔ la ɖe fiafitɔwo nye agbalẽ menye mawoe ŋlɔe o. Ame ɖewoe tɔ te teƒe ɖe gbugbɔ ta agbalẽ gbugbɔ ta agbalẽ nya nyuiwo le eme me nɔ gblɔ ta nuvɔa yiwo le gbɔgbɔ na be nuvɔ vie nye ɖe enye nye menye nuvɔ vi o kurakurakura ya ta nye mele vɔvɔ na dzomavɔ o nye menye nuvɔ vi o. Wò xɔse la dzo xɔse ma ɖee le asinye. Mehiã be mava wɔ fasting ne makpɔ dziƒo o. Mehiã be mava axe nu ewolia hafi makpɔ dziƒo o. Ɖevi yi xɔ ƒe enyi, ɖevi yi xɔ seventeen years le secondary school alo university ɖe yi mekpɔ dze dɔwɔwɔ mele nu ewola xe o ɖe ayi ɖe dzomavɔ me ale yi ɖe Mawu gbɔ. Good. Kpɔ ŋuɖoɖoa ne nàkɔ na dɔkuiwɔe. Ele gɔme se nam ɖe. Medi be nàɖee. Eya koe le mía ŋu be nu vɔ̃ viwoe míenye. Mí menye nu vɔ̃ vi wɔla o. Ta yovowo ɖe adzo blasuwo nye wova tsɔ adzo mí. Eya medi be nenɔ tame na wɔe. Nanɔ tsitsi na viwɔeviwo tsã nenya be ame ɖewo va tsɔ adzo mí kpɔ. Mègaha ɖe ɖui Eye four hundred years ago ya wova fi mi and so this is the time of return ak it is a biblical prophecy there is nothing prophesies about biblical because mi ame mi ame ame yibɔwo ɖe mi mele eh, partaking mi mele wɔwɔƒe na biblia ƒe prophecy o ok gbekagbe ya wo prophesies be ame yibɔ ava du xexea me dzi abe ale america alo russia le dudu Hey, ASAP now, 21st century. One nuclear uh, uh, this station mele mia si o. Eh? Mia bo nuclear site de de katete mele Africa si o. Mi dudu ya mi le Africa. Ya mi le vɔvɔ na agbe eh, jomavɔ. Mi le didi be mi ava no jipo mi anɔ zɔzɔ le sikaji. Ame bo ma zo. Me wo akpa manu, ma gblɔ nu ewolia pe nya. Ame yi va fi mía tɔgbewo abe eya tɔgbi. Ya wòkɔ semavkɔ va na mí be míxe nu ewolia hafe míayi ɖe míava yi Mawu gbɔ. Vɔ nye Mawu ma kee dɔe be neva fia fu mí. E, mía tɔwoe, mitrɔ bia Yehowa be ɖe enya wɔna, enya kpɔna. Mitrɔ biae nam. Mibia Yehowa nam be ɖe eviawo le ebia se be ɖe mele nu ƒo na Yehowa abe tɔ kple vi. Megakpɔ dziku o, medze be mavɔ̃ na tɔnye o, bikɔ tɔnye ɖe, eya edzim be de xexea me, lɔlɔ̃ ye wòkɔ nam ɖe, nyemexɔ se be akɔ vi e dzɔgbevɔ̃e kɔ nam o, ta mabia tɔnye be ɖe Yehowa, ewɔ nɛ kpɔ be yewovo fiafitɔ ye dɔ wo be no va fi mi, vɔ le Adam ƒe dzidzime mía ƒete mi nye nuvɔ̃wɔlawo, aleke wò dzɔ hafi ne dɔ yewovo be ne va fim, ne wòava gblẽ nyewo nu, wòava fi tɔnye adɔ kple srɔ̃ e tɔnye srɔ̃ ɛ? Tɔgbuinye srɔ wɛ. Ema tse woe dɔe na woe dɔ woa? Ne woe dɔ wo ɖe, punishment ka ne dɔ na wo? Matrɔ bia Yehowa ne wòana mi ŋuɖoɖo. Ya ta wònye be maxe nu ewolia kpɔ. Mègakɔ wò gakɔ va nɔ ame aɖeke na o. Nu ewolia xexe ɖe. Tadodzinu ɖeka yi le eme nye be, wobe ma, yewo, e, e, magbɔ tadodzinuɔ gbã. Tadodzinu ɖeka yi le eme nye be, wɔ nyui na nɔviwɔe. De nane ɖi nàkɔ da akpe na ame ɖe. Ame yi mele be woakpɔ na be yeatrɔ wo agbe ɖe, trɔ wo agbe. Ame yi mele be woakpɔ na be ya, wòane nuɖuɖu ɖe, nae nuɖuɖu ne wòaɖu. Na nyanga nuɖuɖu, na ahosi nuɖuɖu, na tsyɔ̃evi nuɖuɖu ne nàkpɔ ale ya ɖa aɖuɖu aɖuɖu kɔ dze dziwɔe ɖa. Ta nya yi gblɔm mele nye be ɖe. Menye kokoko nàkɔ wò gakɔ va yi na sɔfo ɖe le sɔlime o ao. Menye ga ɖe eya ko wokɔ nɔ subɔsubɔ wɔ o alo wokɔ nɔ nu ewolia wɔ o. Ta nɔvinye, meɖe kuku na wòe, kuku ɖem mele na wòe, ʋu wò susu me. Ɖe nu vɔ̃ ƒe akpa ɖa ne nàɖe vɔvɔ̃ be nyemele nu ewolia xe o ao. Magblɔ nya aɖe ɖe eme, sɔfo yiwo le Afrika fifi la, ne èkpɔ ɖe, gatɔwoe sugbɔ wu. Zi nene wole wole woƒe nu ewolia dzɔ. Bia sɔfo be nu ewolia ɖe fi nɔ dzɔnɛ ɖe. Sɔlime eya tɔe. Ya ta me na nya be sɔlime ɖe business yɔ nyo zɔ. Mia tɔe. Nye me va mɔ dzi ma va gblɔ ame ɖeke ƒe dɔwo. Vɔ ne kpɔ sɔfo ɖewo ƒe ʋu yiwo le ƒeƒle fifi la ɖe. Eʋu ma te woa ʋu factory sɔlime tɔ hiã tɔ wɔe ɖe woa kpɔ dɔa wɔ. Vɔ wokɔ va yi ƒle ʋu le eme. Wo srɔ ye kpe gãe le wo srɔwo si. Wo srɔ bia nyɔnɔnɔnɔnɔnɔ le yi. Miatɔwe, ami ye srɔ ye zaza ɖe, axe wo salary pa pa eh par mois, axe wo salary in a month, axe wo monthly salary. Miatɔwe, mina mi ʋu miaƒe susu me. Mina ɖe ne mi ʋu miaƒe susu me. Me ga xa de nane ke ta me ga tsi dzi na nane ke le agbe me o. Nyateƒe ya ma gɔ na we, me ga tsi dzi na nane ke le agbe me o. Mina míʋu míaƒe susuwo me ne míakpɔ ŋgɔgbe yi. Nu ewolia ɖe, ne ekpɔe ɖe, va yi tsɔe kɔ na tsyɔ̃evi, va yi tsɔe kɔ na ahosi, va yi tsɔe kɔ na ɛɛ leke yɔnɛ ɛɛ nuwɔametɔ ɖe yi asi kple afɔ mele esi o. Mègakɔe kɔ va yi nɔ ɖada ɖe sɔlime ɖe me ao. Ne èlé da ɖe eme ɖe, lée da ɖe eme be xɔse kple be nena ɖe dzɔ ɖe dziwò ɖe woava kpe ɖe ŋuwò eya ta nèlé he. Sɔfowɔ ɖe, ne èse nya ya ɖe, mègakpɔ dziku ɖe ŋunye o. Nyateƒea ɖekae, nyateƒea me le na nane woanya. Yeovu fiafitɔ ma kɔ agbalẽ mi kɔ va na mi because Avram le amewo challenge be no wɔ miracle. Yesu Kristo be ɖe miracle yi mia wɔ ɖe, akpe wu yi tɔwɔe. Vɔ ɖeka tete me kpɔ kpe o. Ya wokɔ amewo kɔ le bebe le kɔ na wo me le mia flu le yi mia tɔwɔe. Nyateƒe ɖekae. Eyata me va mɔ dzi. Magblɔe ne mía Ƒete mía ƒe ŋkume nekɔ. Nyemaƒo nu bɔ o, enyae gale asinye magblɔ koe nye be, Wɔ nyui na nɔviwòe. Mina eŋeawo. Miwɔ ɖeka. Eŋe yiwo le Ghana, le Togo, le Benin, mina miwɔ ɖeka. Nyemenya lé mawɔ awɔe míawɔ ɖeka o. Vɔ míaƒe fiawo le avu wɔm. Mina avuwɔwɔa nede to ne woade du. Agbeŋkeƒea va la ɖee. Ebia nyui na amesiame. Nyemaƒo nu boo o. Mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie nawɔe. Megaŋlɔ be o. Dzagbagba. Na subscribe. Ne subscribe vɔ ɖe, nya de le asi wɔ ɖe, ŋlɔe ɖe comment te. Game nye kplo ɖe mianɔ ɖu. Ne mekɔ na ɖe kɔ da ɖe mɔ dzi ɖe, ewɔe axɔe gbã. Ana notification. Mebia ŋkeke ƒe dzɔgbenyuie nawɔe. Mianɔ.